Helo a noswaith dda i bawb heno. Croeso i'n 30 diwrnod 30 awgrym. A heno, da ni'n mynd i edrych ar gydrannau byw o fewn Microsoft Teams. A mae hyn yn rhywbeth sydd ddim yn hir iawn yn ôl wedi dod allan. Mae nhw um, ers tua mis tachwedd um, ar gael i ni yn beth sy'n cael ei alw'n uh, preview yn Teams. Felly dwi am mynd trwy yn sydyn iawn efo chi, y syniad o'r cydran a byw, be mae'r cydran a byw yn edrych fel a lle mae hein yn mynd i fod yn mynd yn y dyfodol, be di er kind of diwedd um, o be da ni'n mynd i weld efo sut mae hein yn mynd i esblygu i fewn i app um, o'r enw Microsoft Loop. Oce, so croeso, croeso mawr i bawb heno, uh, croeso mawr i bawb sydd yn gwylio ni yn fyw, a croeso mawr hefyd i chi sydd yn ymuno efo ni ar y recordiad. Felly, heb ddim mwy, dwi am agor yn sgrin yn fan hyn, a dwi am ddangos yr cydran a byw yma i chi. Okay. Dyna ni. OK, so dwi yn Microsoft Teams yn fan hyn, so ydych chi'n gweld bod fi uh, mewn sgwrs, so dwi yn yr chat fan hyn, a dwi mewn sgwrs efo'r person yma, so'r uh, cyfrif hyfforddi yma, ac Be dych chi eisiau edrych amdano fo? I lawr yng ngwaelod y sgrin, yn agos i'r lle mae'r um, neges newydd, ydy yr eicon yma, sef y tri sgwar, da chi'n gweld? A hwn sydd yn cychwyn i ffwrdd yr cyd-ran a byw i chi. Rwy'n ta, nes i sôn bod hein yn be maen nhw'n galw'n preview ar hyn o bryd yn Teams, felly os da chi ddim yn gweld yr tri sgwâr bach yma. Um, cymwch ol, um, olwg i fyny yn top eich sgrin ar ochr dde yn fan hyn, a nesa i lle mae'ch um, enwau cyntaf chi neu yr llun o'na chi o bosib, uh, just checiwch bod gennych chi py bach gwyn na nesau iddo fo, mae hwnna'n dangos bod chi'n preview. Os da chi ddim, Ella bod rhaid i chi fynd i'r tri dot yn fan hyn, a mynd i About, a wedyn roed yr Public Preview ymlaen yn fan hyn. Ond mae o hefyd yn bosib bod eich sefydliad chi ddim yn gadael i chi ddefnyddio'r preview, ac os ydy o yn hynna, fyddwch chi ddim efo'r opsiwn i roed y preview ar yn fanna, ac ella fydd rhaid chi'n jyst disgwyl chydig bach mwy i hein fod ar gael i pawb yn gyffredinol. Ok, so nôl i'r uh, cydrannau. So fel nes i ddeud, yr eicon ydy hwn yn fan hyn. So os dwi'n clicio ar yr eicon, da chi'n gweld mae yna nifer o wahanol fathau o gydrannau yn dod i fyny. Felly, da ni'n gallu unau creu rhestr, neu da ni'n gallu creu um, rhestr i wirio pethau, neu da ni'n gallu creu rhestr fan uh, rhifa. A wedyn, be os fysa ni, er enghraifft, yn fan hyn, yn rhoi tabl i fewn? Felly dwi'n rhoi tabl i fewn, a wedyn mae hwnna wedi creu cyd ran i fi yn barod o fewn y sgwrs yma. So dwi efo tabl rwan efo pimp ar draws, um, dau lawr, a dwi'n gallu ychwanegu hefyd i heina efo unrhyw ffordd dwi eisiau yn fan hyn. So dwi'n gallu ychwanegu teitl iddo fo, so, um, ww, um, Dwi'n nodau fe, so... Hmm. A mynd syth i dy Gwener y fyna, a wedyn jyst rhoi eich bach mwy o fwyd, mwy o fwyd o bosib yn fan hyn, o be, da ni'n mynd i fod yn byta ar y diwrnod y gwahanol. Um, felly, cig, Pysgod. Llysiau yna, bosib. Reit, so hwnna di er, kind of, cychwyn yn fan hyn. So da chi'n gweld mae yna ma na, um, teitla hefyd yn fan hyn. So mi fysa ni'n gallu ychwanegu, so yn hytrach na cael hwnna, so ni'n gallu newid o fel um, Newid y dydd yma'n yna. Sori, dal eich efo fi. A wedyn, um, y bwyd yn yna, am y dydd. Na ni. So, hwnna di cychwyn yr cyd-ran yn fyna. A wedyn, fel da chi'n gweld, dwi yn y sgwrs yma efo'r defnyddwyr hyfforddi yma, felly dwi am yrru hwnna i'r defnyddiwr hyfforddi. So dyma ni, mae'r defnyddiwr hyfforddi rwan arall wedi um, derbyn hwn. Felly dwi am fynd i fewn i um, So, dwi'n mynd i fewn i Office, y defnyddiwr yna. A dwi'n mynd i fewn i dudalen cartref o. A dwi'n just ail wneud hwnna fyna. Okay, a wedyn... A fewn i Teams, fes ni wedi disgwyl i hwn dangos i fyny yn fan hyn i ddweud y gwir efo chi. So mynd i fewn i'r sgwrs yn fan yna. A fel ydych chi'n gweld, mae yna gyd-ran byw wedi dod i fi. So unwaith mae hwnna'n agor i fyny fan hyn. OK, so mae hwnna wedi dod i fi fel link yn fan yna. So be dwi'n gallu gwneud, dwi'n gallu clicio ar hwnna, rwy'n i agor o. A dyma ni, yr cyd-ran yn fama. Rwan ta, er mwyn dangos i chi pa mor fyw ydy cydweithio ar y cyd-ran yma, dwi rwan am ychwanegu rhywbeth i fewn o'n hyn. So, da chi'n gweld, unwaith dwi wedi clicio ar hwnna, mae hwnna wedi mynd yn goch yn yr cyd-ran, er, lle mae'r defnyddwyr arall yn edrych ar y cyd-ran yma. So, mae hwn yn hollol fyw. So, dwi am roi A da chi'n gweld mae hwn yn llenwi fewn yn barod, a mae o hefyd yn deutha fi um, pwy sydd yn gweithio ar y cyd-ran yna. Um, so os dwi'n newid hwn... Sorry, trwy'n edrych mewn dda iaith. Dwi'n newid hwnna. A mae'n dangos i fi pwy sydd yn newid o, so dwi'n gallu gweld yn fan hyn hefyd, pwy sydd wrth i newid yr gwybodaeth yn yr tabl yna. So, da ni gyd yn gallu gweithio ar hwn, so gymaint bobl a fatha sydd mewn sgwrs neu be bynnag, gyd yn gallu gweithio ar hwn efo gilydd. Um, Dwi'n gallu cael link i'r cydran yma, dwi'n gallu ychwanegu fo fel hynna. So, os dwi'n agor hwnna, er enghraifft, dwi'n gallu rhannu hwnna efo pobl eraill. So, fes ni'n gallu rhannu fo efo yr un dau hwnna. Ac, so, dwi wedyn yn gallu hefyd deud, os dwi eisiau gadw bobl eraill gallu newid hwn neu beidio. Um, a bosib bod chi wedi gweld y fath yma sgrin yn barod efo um, OneDrive, SharePoint. Wel, mae hwn yn un o'r un peth. Ac na i fynd ymlaen i reswm rwan pam mae hwn yr un peth. So, dyna ni, da ni wedi rhannu hwnna wan efo defnyddiwr arall, so so ni'n gallu cael trydydd person i fewn yn gweithio ar hwn yn yr un pryd. OK, so sut ydw i'n ffeindio hwn wedyn? So, dwi fewn rwan fel yn... Dyma ni. So mae hwn wedi troi fyny erbyn hyn. So, os dwi'n mynd i fyma... Dyna ni. So, hwn de defnyddiwr sydd wedi derbyn y ffeil. So, dwi'n gallu ffeindio hwn yn fy ffeiliau Office i, um, oherwydd mae hein wedi cael ei rannu gyda fi gyn yr defnyddiwr arall o, o Teams. Felly, dwi'n gallu gweld hwn yn fy um, kind of porth Office fi, yn fan yna. So, os dwi'n clicio ar hwn, wneith hwnna fynd â fi fewn syth i fyma, dwi'n gallu cychwyn gweithio ar hwn, a fel ydych chi'n gweld, mae hwnna'n diweddaru'n syth yn Teams y person arall, um, a mae pawb sydd yn gweithio ar hwn yn gallu gweld o yn fyw. Uh, rwan, ta, dwi am gau hwnna lawr, so da ni'n So, yn fyma rwan, dwi fewn yn fyma fel yr defnyddiwr hyfforddi sydd wedi creu hwn. So, defnyddiwr hyfforddi yma, DH, sydd wedi creu hwn. Dwi fewn yn fyma hefyd fel y person yma. Ac mae'r cyd-ran yma yn cael ei storio fel ffeil arferol o fewn yn OneDrive ni. So, os dwi'n mynd i OneDrive yn fan hyn, a maen nhw bob tro yn OneDrive y person sydd wedi creu yr cydran yn y lle cyntaf. So dwi wedi mynd i fewn i OneDrive yn fan yna, a wedyn dwi'n gorfod ffeindio folder o'r enw Microsoft Teams Chat Files yn fan yna. A newch chi weld bod yr ffeil dwi wedi bod yn gweithio ar, so hwnna di'r diwrnodau a dot fluid ydy hein i gyd, oherwydd cydran a fluid maen nhw'n galw nhw, um, cydran a byw fewn Teams, ond Maen nhw'n defnyddio fframwaith Fluid. So, diwrnodau.fluid. Os dwi'n agor hwn, mae'n mynd â fi syth wedyn i'r canvas yna a dwi'n gallu cychwyn gweithio ar y cyd-ran byw yna eto. Um, so, mae hwnna yn cael ei storio yn OneDrive. A wedyn, dwi yn gallu rhannu hwnna wedyn hefyd efo pobl eraill, fel ych chi'n gweld, trwy glicio ar yr botwm yna yn y top ar y dde, neu os dwi yn fy OneDrive, dwi hefyd yn gallu rhannu hwnna fel fyswn i unrhyw ffeil arall o fewn yn OneDrive. Ond fel dwi'n dweud, ar hyn o bryd, dwi ddim yn bosib gyrru hyn yn allanol um, i'r cwmni. Felly dwi'n gau hwnna, a wedyn jyst i ddangos i chi lle mae'r cyd-ran yma'n mynd i fod yn mynd yn y dyfodol. So, os dwi'n clicio ar y tab yma, dwi wedi dod i fyny efo gwybodaeth mae Microsoft wedi rhoi i ni. So, Microsoft Loop fydd hwn yn y pen draw, a mae yna app yn dod o'r enw Microsoft Loop, a fydd hwn yn defnyddio'r cydrannau byw yma um, i wneud kind of, gallu cydweithio yn hyd yn oed mwy um, yn, yn hyd yn haws, yn hyd yn mwy effeithiol trwy ddefnyddio'r cydrannau yma, a'r tudalennau efo cydrannau arnyn nhw. So, da chi'n gallu gweld yn fan hyn sut mae pobl yn gallu gweithio yn y tabl yma, wneud fotio falle, um, a fydd yna lot o'r um, fydd yna lot o uh, gydran y byw ychwanegol yn dod i, i fewn i hwn fel mae'n datblygu. Ond fel da chi'n gweld, ar hyn o bryd, beth sgynnon ni ydy... Uh, Be sgynny ni ar hyn o bryd ydy yr 1, 2, 3, 4, 5, 6 hydran byw. So o le da ni'n gallu cael golwg, kind of, ne, golwg cyflym ar be mae hyn yn mynd i edrych fel, da ni'n gallu cychwyn defnyddio nhw, cychwyn um, cael ei arfer efo nhw cyn fydd yr eraill yn dod i fewn. Oce, okay, dyna ni. So, os ni jyst yn hoffi eich atgoffa chi, um, ewch draw i'n wefan ni, Illumino IT, Mae yna gwybodaeth yn fyna gyda ni um, ynglyn â hwnna, ynglyn ag um, ein gwasanaethau a hefyd e, da ni efo blogs yna a mae'r blogs yn mynd â chi trwy chydig bach o bethau tebyg i hyn. Da ni'n sôn am Microsoft 365 er enghraifft ac um, newch chi weld fyna hefyd, da ni efo rhestr bostio ac ar y rhestr bostio, na ni um, yrru gwybodaeth tebyg i chi. So, ni'n adal chi wybod pen da ni'n neud pethau fel y 30 diwrnod, 30 um, awgrym, a falle fel bod chi'n cael, gallu cadw i fyny efo beth sy'n digwydd o fewn Microsoft 365 a meddalwedd arall da ni'n edrych ar. Oce, okay, diolch yn fawr iawn. Um, mwynhewch eich noson a na ni weld chi gobeithio fory am y live nesaf. Oce, okay, hwyl.